Ya no ndo vhuya futhi ndo mbo ḓi takusiwa ngori ha ho ḓa muṅwe wa mufunzi ane ri funza nae kerekeni so o ḓisela tshipikara tshine. ri khou nungo tshi shumisa u ita u yo funza zwiṱaraṱani zwa mavhoneng so ya vha ḓe next week mavhoneng vha ḓo ri wana ri khou funza ri khou nungo uri ri thome u funza sa u thoma dzi crusade badani uri vhathu vha vha pfhe ipfhi ḽa mudzimu. Mara nda kha ḓi ri uri ro vha na project ya u vhala bivhili ine khayo. Ro kona u vhala Bivhili u bva Genesis u swika Revelation, mara zwe zwa itea ndi zwa uri ro zwi ita nga long weekend. Kha heyo long weekend ro kona u u u u u u vha na eighty five hours ye ra vhala Bivhili, mara ro guma kha bugu ya John and then So zwe zwa itea ndi zwa uri ro mbo ḓi ri ri ḓo isa phanḓa ri khou vhala awara nthihi fhedzi u bva Sondaha ya last week, ra vhala awara awara and then nga Friday ra vhala nyana since hu long weekend I mean hu weekend nga Friday ri kho thoma u vhala nga eight ya madekwana then nga mulovha nga Saturday. ra fhedza mulovha nga Saturday ro vhala bugu ya ya Revelation fhedzi. So zwiṅwe zwithu zwine wa nga vhona u tshi vhala bivhili yoṱhe u thoma u guda zwithu zwinzhi uri heyi bivhili hu na zwithu zwinzhi zwine wa ḓi vhudzisa zwori mara muthu anga humbulela uri ndi tshiṱori tsho to itiwaho nga vhathu vha kho borea ngori hu na zwithu zwinzhi u tshi zwi vhona wa zwi vhona zwori hezwi zwithu. zwo itesa zwo itesa ngoho a zwo ngo itesa fiction ngori ndi uri u tshi isa phanḓa u khou vhala u khou dzhena khayo bugu heinoni u mbo ḓi thoma u vhona zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwavhuḓi zwino. Ri ḓo vha ri khou isa phanḓa u vhala Bivhili futhi. Ro no ngo dovha hezwi zwithu zwa u vhala Bivhili u bva kha, kha, kha, kha Genesis u swika kha Revelation. Ri ḓo i dovha futhi nga long weekend ya dzi 23 dza September ine khayo vhathu vhoṱhe vha ḓo vha vho ṱanganedziwa uri arali vha khou nanga u ḓa u vhala, hu na dzi slot dza u vhala. Ee, ndi zwone Vho Dokotela Lephatsi u ri Bivhili ndi nthihi ende kanzhi kanzhi vhathu vhanzhi ri wana ri khou tou vhala ri tshi ṱoredza ri tshi vhala fhaḽa ra vhala fhaḽa ra vhala fhaḽa mara ra bva ri songo vhala bugu nthihi yo fhelela u tou bva mathomoni a bugu. U tou fana ndi ndi ndi dzula u fha tsumbo sa bugu ya ya Yobo, bugu ya Yobo A u nga si kone u tshi pfa tshithu a tshi ḓo ri wa tshi pfesesa arali u songo vhala u to bva mathomoni u swika magumoni ha hetshiḽa tshiṱori ngori ndi tshiṱori tshithihi a si a si fhethu hune muthu u tea u ya soko dzhia vese mbili vese tharu. Ri tea u vha ri vhathu vhane ra kona u u vha na na na u funa u vhala tshiṱori tshoṱhe tsho fhelela bugu yoṱhe yo fhelela uri ri pfhe mulaedza wa bugu. Hezwi vho no pfha mulaedza wa bugu ndi hafho hune wa kona u zwi vhona zwa uri no heyi bugu hu na zwinzhi zwine wa nga guda khayo. Zwino vhathu vhanzhi vha nga khakhela badi bugu ya Yobo vha khutha dzi vese vho dzo ima nga dzoṱhe dzine ndi ndi ndi ndi khonani dza Yobo dzi tshi khou fha wisdom mara heneyo wisdom ine khonani dza Yobo dza khou fha yone Mudzimu a ḓa a dzi kaidza uri hano havha vhathu vha si khou ḓivha zwine vha khou amba nga hazwo nahone vha khou tea u rembuluwa. Mara hu na zwithu zwinzhi u tshi vhala Bivhili wa zwi vhona zwa uri hezwi zwithu a si a si zwithu zwine ra nga ri vhathu vho tou zwi vho tou sika, a si zwithu zwo sikaho nga vhathu. Ndi amba u tshi vhala marifhi a Paulo e a vha a khou ṅwala. Hezwiḽa zwithu zwoṱhe u tshi zwi vhala u khou lumelisiwa vhathu vho fhambanaho zwo ri a vhathu vha khou lumelisiwa mini. U tou zwi vhona zwo ri hezwi zwithu zwo tou itea zwa vhukuma, Paulo u khou lumelisa vhathu ane a vha ḓivha. Vha tshi sala vha tshi fhedza u vhala Bivhili vha ḓo vha vho vhala maṅwe madzina manzhi badi. Zwino tshiṅwe tshithu tshine ra khou tea u guda tshone musi ri tshi ita heyi project ri tshi dovha u vhala nga nga long weekend ya dzi 23 dza September ri khou tea u guda u u pronouncer madzina ḽani ngori ya vhathu vhanzhi madzina o vha khou ri kanganyisa ngori ndi madzina ane eh, ha ngo tou ḓowelea kha riṋe mara ro ḓiphina musi ri khou vhala eh, bivhili nga u ralo um, So vhathu vhane vha vha na interest uri vha ḓe vha ri joine ri khou vhala Bivhili hu si khou funziwa, a hu na ane a ḓo ṱalutshedza, a ri khou ḓa u u ngori thi zwino ri tshi funza ri ḓo vha ri vhathu vha khou funza zwo fhambana mara hafhanoni ri vha ri khou tou vhala Bivhili yo tou ralo. Ri ḓo vha ri khou zwi dovha hezwi zwithu, so ri khou ṱanganedza vhathu arali vha na interest vha nga ntsendela mulaedza uri ri kone u ṱumana uri vha swike. Ri vha ri khou vhala kha i vha i tshi tou nga conference call, so zwezwi zwi songo nga dzi Zoom, dzi Skype ri vha ri khou shumisa zwithu zwi nga zwezwo u ita conference call uri ri vhale roṱhe Bivhili. Alright so ṋamusi ndi kho to nyaga u amba fhungo ḽi ḽi ḽithihi fhedzi ḽa uri mudzimu u a vha funa, ende mudzimu u na ndavha na vhone. Zwino musi ri tshi amba nga ha lufuno lwa Mudzimu hu na zwithu zwinzhi zwine ra wana vhathu vhanzhi vha vha tshi ḓi sendedza kule na Mudzimu vha ḓivha zwa uri vha khou ḓi sendedza kule na muthu ane a vha funa na kana vha khou ḓi sendedza kule na muthu ane o u khou ḓela u, u, u, u tou vha phanisha fhedzi ndi amba havha vhane vha vha vha tshi pfha zwori a vha a vha ṱoḓi u pfha nga ha mudzimu a vha ṱoḓi u sendela tsini na mudzimu uri na uyu ndi mudzimu ane o tou ḓela u vha u vha phanishana zwino musi ri khou vhala bivhili yoṱhe ei yano u a ṱangana na zwithu zwine Wo vha u si nga si tende na zwa uri zwi hone Bivhilini zwine wa ḓivhudzisa zwa uri Mudzimu ndi zwa vhukuma vha khou vha khou ri vhudza na zwezwi. Wa zwi ṱanganedza zwo ralo ngauri zwo ṅwaliwa. Ndi khou amba tsumbo uri hu na huṅwe Mudzimu a tshi Bivhili i tshi amba ya ri Mudzimu o sikela muvhi u for ḓuvha ḽawe. Ra vhona tsumbo Mudzimu a khou amba zwori o sika a sika holwuya lushaka lwe lwa lwa Egipita na Faro na vhathu vhawe o vha sikela uri a sumbedze maanḓa awe a sumbedze vhugala hawe. A khou sumbedza tshilidzi tshawe kha vhana vhawe Israele. Zwino vha ḓivhusa zwa uri, Ee, a ndi Mudzimu a no khou amba izwi zwithu zwa uri ngoho-ngoho hu na vhathu vhane o vha sikela, a khou vha sikela uri a sumbedze vhugala hawe nga na nga u vha phanisha. Wa ḓiwana uri ngoho-ngoho musi u tshi khou resistor Mudzimu u tshi khou mu hana u vha u khou ḓi vhea kha kha position ine ndi zwone uri Mudzimu u khou sika ṱhaṅwe Mudzimu u vha sikela uri a sumbedze vhuhulwane vhuhulu hawe nga khavho zwine zwi a tshuwisa hezwo zwithu u tshi to zwi humbula uri na Mudzimu a nga to sika vhathu vhaṅwe A khou vha sikela u sumbedza vhuhulu hawe musi anevho vhathu vha khou mu hana. Mara fhedzi kha ḽiṅwe sia ra dovha ra guda uri Mudzimu u funa, u a ri funa roṱhe. Ri vhathu vhane ro sikwa nga Mudzimu. Zwino musi ri tshi mu hana, ri vha ri khou tea u thoma ra vhona uri ri khou hana muthu ane a ri funa, ane tshipikwa tshihulwanesa ndi tsha uri a ri vhe ri khou vusuludza vhushaka hashu nae. In other words, u vha reconciled na Mudzimu, ri vhe na relationship nae, ri vhe na, na khonano na Mudzimu, ri vhe na khonano na Mudzimu, ri, ri sendele tsini nae. Zwino ndi hezwi zwine nda amba ndi tshi ri hu na zwithu zwinzhi zwine ra vha ri khou guda kha kha kha kha kha Christianity zwine Ri tshi zwi vhona, wa ḓa wa ḓivhudzisa zwa uri zwi ḓa hani uri ndi ndi ndi ndi tshini na tshifhio tshine nda khou shavha tshone musi ndi tshi shavha Mudzimu ngauri heyi yo vha relationship ya lufuno u bva musi ri tshi tou vhala kha Old Testament ri khou vhala about Mudzimu na na lushaka holunoni lwa Israel. Mudzimu u lu fha tshifanyiso tsha mbingano, a tshi lu fha tshifanyiso tsha mbingano a sumbedzisa zwo uri zwi amba uri ene u vha a ene the husband and then Israel ya vha i yone the bride kana the wife so. Israel ri vha ri khou vhona zwa uri musi Israel a tshi khou ita tshivhi tsha u ya u vha na miṅwe midzimu i sili, u ḓisikela zwifanyiso, u losha na u luvha dzi Baal, midzimu yoṱhe heiḽani ine ndi midzimu i sa tshiliho, midzimu ine ya vha yo tou sikiwa nga zwanḓa zwa vhathu. Mudzimu a tshi zwi amba u mbo ḓi ri Israel u khou ita vhupombwe. Israel u khou ita vhupombwe. Ndi zwine ngazwo hu na zwithu zwivhili zwine zwi dzula zwi khou tshintshana nga tshifanyiso. Ndi uri ri amba nga u nga nga nga u luvha mudzimu kana nda ri nga u sa vha na miṅwe midzimu ra vha na mudzimu muthihi fhedzi. Kana musi ri tshi ri ri khou vha na miṅwe midzimu, ri khou thoma u u ḓisikela midzimu, ri khou thoma u vha na midzimu vho yo fhambanaho, ra vha ri khou ri khou vha na tshifanyiso zwino tsha vhupombwe. Ndi zwine ngazwo vhupombwe mudzi ha vha hu hu hu tshi nga zwivhi zwihulwane Bivhilini nangwe hu tshi pfhi zwivhi zwoṱhe zwi a lingana. Vhupombwe hu vha hu khou hudziwa nga nṱhani ha uri ndi tshivhi tsha u sa funa Mudzimu. Ndi khou amba vhupombwe ha u vha na miṅwe midzimu. Zwenezwo zwithu zwoṱhe zwi vha zwo ṱanganelana ngauri Mudzimu a tshi vhona vhathu vhawe u vha a khou vhona bride kana u vha a khou vhona mufumakadzi wawe, u vha a khou vhona Wife. So vhathu vha mudzimu whether ndi kereke kana ndi Israel musi ri sathu vha na na na tshifhinga tsha kereke vho vha vha tshi pfhi ndi bride kana ndi ndi ndi ndi mudzimu u vha a husband yavho and then zwi amba uri ndi relationship ya lufuno heyo eh, mafhungo ndi aneyo a uri arali riṋe ra vha ri khou ri mudzimu a ri mu funi ene u a ri funa and ene zwine a vha a khou ṱoḓa zwone zwihulwanesa ndi uri riṋe ri rembuluwe Sa mufumakadzi we a vha o ṱutshela munna wawe, a rembuluwe a vhuye hayani, a vhuye kha mbingano, ngauri heyi nḓila ine ra i tshimbila ndi nḓila ya mbingano, ndi nḓila ine ra vha ri kha mbingano na Mudzimu. Zwine zwa amba zwori muḓifho une wa wanala mbinganoni ha u funana ha u ha u vha kha kha kha kha kha mbingano ya vhuḓi yo nakaho ndi zwezwo zwine ra vha ri khou zwi wana musi ri mudzimu. Ndi zwezwo zwine ra vha ri khou zwi wana musi ri muḓini. So vhathu vhanzhi vha tshi sedza ndi si ri vhathu vhanzhi vhaṅwe vhathu vha tshi sedza vhurereli ha tshikriste vha vha khou vhaṅwe vha vha khou vhona u nga ri ndi vhurereli hu lemelaho, hu lemelaho hu na zwithu zwinzhi vha ri ha hetshi a ni iti, hetshi a ni iti, hetshi a ni iti zwi amba uri zwi a konḓa zwi a lemela. Mara fhedzi Hu na, hu na, hu na zwithu zwinzhi zwine musi ri tshi sala ri tshi zwi vhala Bivhilini ra zwi vhona zwa uri zwo vha zwi songo fanela uri ri zwi vhone sa zwithu zwine zwa lemela. Zwo no lemela zwi hone mara fhedzi Yeso Khristo a tshi amba uri u ri fha muhwalo wo leluwaho Kana u sa konḓiho, a, a ri dzhiela muhwalo u konḓaho, ngauri hu na muhwalo une u a konḓa. hu na muhwalo une riṋe ri nawo afha vhutshiloni ho no konḓa, ho no lemela. Mara Ene u ri, My yoke is easy. So heḽi dzina, heḽi ipfi My yoke is easy, ndi vhona u nga uri ndi ḽi ṱalutshedze zwavhuḓi. Yoke ndi. Musi ra humela murahu kha zwithu zwi no nga zwa slavery, musi ri tshi amba nga ha dzi slaves tshiṅwe tshifhinga ho vha hu tshi vha hezwiḽa zwa uri vha mbo ḓi vhofhiwa na mikulo, vha vhofhiwa vha kha muḽaini vha tshimbila khezwiḽa vha khou tshimbila uri hu songo vha na ane a shavha. Zwezwo zwithu zwi vha zwi yoke hezwiḽa zwithu zwine a si zwavhuḓi.

ya, ya, ya yesu khristo mara yesu khristo a ri nṋe ndo ḓa u ni fha u ni vhofholora in other words e, e, e, e, o ḓa uri ri vhe vhathu vho vhofholowaho kha zwithu zwinzhi zwine zwo ri vhofha hafha vhutshiloni and zwine zwa vha zwone zwine zwa vha iṅwe side ya slavery meaning ri nga vha slaves dza zwivhi slaves of sin Slaves dza saṱhane even ndi ndi humbula tshiṅwe tshifhinga kale muṅwe a mbudzisa a ri na vhatendi vho vhofholowa na ngauri vhatendi a ni na freedom ya u ita zwithu zwo bvaho a na freedom ya ya u kangwa na freedom ya u ita tshiḽa na tshiḽa. U tshi fhindula mbudziso wa ḓivhudzisa na zwa uri, Naa ezwo zwithu zwoṱhe zwine muthu a khou ri a re na freedom ya u zwi ita naa ndi zwithu zwine ndi zwavhuḓi na? Ndi amba u vha vho vhofhwa nga addiction ya mahalwa, ndi zwavhuḓi zwezwo zwithu hune muthu ha koni na u ṅwa halwa ha hone zwavhuḓi o tou komelwa a si ri a ṅwe a ye a reile o kangwa a. vhutshilo hawe vhu ṋambe vhu ṱuwe khezwiḽani a vhulahe na vhaṅwe badani. Ndi uri u a kona u vhona zwa uri hu na phambano hafha fhethu ya uri na ndi nnyi o vhofhwaho musi vha tshi ri vhatendi a vho ngo vhofholowa ngori vho vhofhwaho ndi havho vhane a vha koni no u bva kha zwine vha vha khazwo ende zwine vha vha khazwo zwi khou vha ḽa zwi khou vha fhedza na vhutshilo havho. Mara ri songo zwifhela vhathu ra ri Yesu Kristo ha khou ri hwesa muhwalo. Hu na muhwalo ane Yesu Kristo o ri hwesa wone, ri na tshikolodo tshine ri sala ro tshi fhiwa ende ndi tshikolodo tsha u funana. ndi tshikolodo tsha u tshimbila nga lufuno, ndi tshikolodo tsha u ṱhogomelana, ndi tshikolodo tsha uri musi ri tshi tshimbila ri tshi vhona muthu khoyu ha ngo ambara ri a ima ra ri ndi nga ni thusa na ra mufha zwiambaro, ndi muhwalo ane Yeso Khristo a khou ri ṋea wone hoyo, ndi muhwalo wa lufuno ndi zwine ngazwo ndi tshi thoma nda ri Mudzimu u a vha funa. Mudzimu o funa shango zwingafhangafha a vhuya a ṋekedza murwa wawe mubeba eṱhe Yesu Khristo uri ane a mu tenda ane a tenda kha Yesu Khristo a wane vhutshilo sa fheliho a wane vhutshilo sa fheliho so ndi mini tshine tsha khou lemela tshine musi muthu a khou ḓa kha iwe a ri Ndi a u funa, ndi ṱoḓa uri na iwe-vho u vhuye hafha muṱani wanga, nṋe sa khotsi ndi u fune u hayani. Ra shavha, ra ri, Ei ha no, mara vhone khotsi vha ṱoḓa riṋe ri tshi funa vhashai, hei nṋe a thi nyagi u funa vhashai. Vha vha vhudza uri a zwi tsha ṱumana zwithu zwa hone uri naa ndi tshifhio tshine khotsi a khou ri ṋea tshone tshine tshi a konḓa u ita. Zwino ndi zwone Yesu Kristo khou ri my yoke is easy zwine zwa amba zwori ri vha ro ṱumana na Yeso Kristo u vha khou ri hu tshe na yoke ine i khou ri ri a ṱumana na Yeso Kristo mara a si yoke i lemelaho a si yoke ine ya lemela u fhira zwine ra vha ri khazwo musi ri siho mudzimuni. Zwino ndi mafhungo ane ri tea u humbula uri musi Mudzimu a tshi vha funa ndi ngafhi na na mini tshine tsha ita zwo ri ri mu shavhe nahone ri ri haho no vha hone hu uri na dzi thavha dzi a ṱanziela kha vhuhone ha Mudzimu. Shango na zwoṱhe na ḽinnḓa ḽa na shango ḽi zwi ṱanziela vhuhone ha Mudzimu. Ndi mini tshine ra vha ri khou shavha tshone ri tshi ri no hezwi a ri a ri anḓani nazwo, ende ndi series ye nda ndi khou thoma yone u sumbedzisa zwa uri hu na u vhaisala hune vhathu hu na zwe vha vhaisala zwone ha vha na dzi addiction dze vhathu vha ḓi dzhenisa khadzo. Nda sumbedzisa zwa uri . Tshelede ndi iṅwe ya zwithu zwine i ita zwa uri vhathu vha vhe na thaidzo zwino ya u ya u swika kerekeni ngori vha pfha uri kereke i ḓo vha dzhiela tshelede zwine a si zwone ngauri kereke i vha i khou shuma ende hezwi i tshi khou shuma i tea u kona uri hu vhe na dzi resources kerekeni, hu vhe na zwiḽiwa nḓuni ya Mudzimu. Zwa u kona uri vhashumeli vha kereke vha ho vha ḽe na vhone na u ṱhogomela vhashai ngori kereke iya kona u vha tshaneḽe yavhuḓi ya uri vhashai vha ṱhogomeliwe. Zwi amba uri muthu ane avha a khou pfha zwa uri ene ha nyagi uya kerekeni kana u tevhela mudzimu nga nṱhani ha uri kereke i khou ṱoḓa dzi tshelede dza vhathu, uvha a khou ri ene hana ndavha na uri vhashumeli vha kereke na vhone vha ḽe vho na uri kereke i kone u thusa vhashai. hu na vhaṅwe vhathu vhane ra ḓivha navho thi nga si ambe dzina ḽa organization mara ndi organization khulwane ine a si ndi i na i sapotiwa nga religion ine a si religion yashu riṋe ya vhatendi vhane vha tenda kha uri Murena Yeso Khristo ndi Mudzimu. mara ndi ndi iṅwe ya dzi religion khulwane after dzine dza vha hone afha ḽifhasini. Mara heyi organization zwine ya vha i khou ita zwone i vha i khou ṱhogomela vhashai, i khou ṱhogomela hune ha vha na zwiwo, ndi uri arali heyi organization ya vha i siho hu na zwiwo zwinzhi zwe ra ḓo vha ro sokou sedzana na zwa uri ri zwi bva hani. mara ndi vhona ungari vha vha vha vhone uri heyi organization na mbilu ya u ṱhogomela vhathu na u na na u na u thusa vhathu zwo bva kha tshithu tshithihi fhedzi zwo bva kha uri musi. Muthu a tshi khou tenda kha uri Mudzimu u hone, Mudzimu u vha a khou mu fha luvalo lwa u funa vhathu na u ṱhogomela vhathu. Zwino na riṋe sa vhatendi ri vha ri na khaedu phanḓa hashu ya uri naa ri ḓo ṱhogomela vhashai naa? Ri ḓo fhaṱa kereke dzine dza ḓo dza ḓo ṱhogomela vhashai naa? Ri na khaedu ya uri vhathu vha tshi ḓa Kha riṋe, vha songo tou zwi humbulela zwa uri hu na zwinzhi zwa zwivhuya zwine ra khou ita zwone ende a ri ngo ḓa u ḓipfumisa, ro ḓa u shumela lushaka. Mara ḽihulwane Kelly, ro ḓa uri vhathu vha ḓivhe uri Mudzimu u a vha funa. Zwi amba uri ri vha ri milenzhe ya Yesu Kristo. Ri milenzhe ya Yesu Kristo ya u isa mafhungo maḓifha, ya u isa mafhungo maḓifha a lufuno lwa Mudzimu. Zwino ndi hezwo zwithu zwine ra nga amba nga hazwo zwori mudzimu u funa vhathu vhawe, mara lufuno lwa mudzimu ndi lufuno lune a lu ḓivhei musi vha nga nnḓa, nga nnḓa vha ḓo ḓivha . Justice ya Mudzimu. In other words, vha ḓo ḓivha uri Mudzimu o luga. Ende ngori Mudzimu o luga, a nga si litshe u vha u vha phanisha, ha khou vha phanishela zwivhi zwavho ngori Mudzimu o luga. Vhathu vhoṱhe vhane vha vha vha khou ita zwivhi zwavho a vha nga si, a vha nga si, a vha nga si shavhe nazwo hezwo zwithu. Ḓi vha na ḽiṅwe ipfi ḽavhuḓi ḽa kale ḽe ḽa funziwa uri tshivhi tshavho tshi ḓo vha wana. Ende hayo mafhungo ha kha ḓi vha ngoho na ṋamusi. Vhathu vhane vha vha vha nga nnḓa ha relationship na Mudzimu a vha koni u ḓivha lufuno lwa Mudzimu, a vha koni u ḓivha lufuno lwa Mudzimu. Vha nga ḓivha fhedzi khaṱulo i bvaho kha Mudzimu, ende khaṱulo ya Mudzimu ndi zwiṅwe zwithu zwine ri tea u vha ri tshi zwi ofha. Amba uri u ofha Mudzimu ndi zwithu zwine ri nga ofha Mudzimu uri ri vhuye khae, ri kone u tshenzhema lufuno lwa Mudzimu. Zwino vhahashu vho no tou ṱuṱuwedza zwezwo fhedzi uri Mudzimu arali a tshi vha funa a hu na zwine vha tea u shavha zwone. Hu na u vhofholowa hu na mbofholowo Mudzimuni. Mudzimuni a si fhethu hune vhathu vha vha vha khou hweswa zwithu zwinzhi zwi konḓaho, nahone hezwo zwithu zwinzhi zwi konḓaho musi vha tshi vhala Bivhili vha ḓo zwi vhona uri ri vha ri khou tou ḓihwesa nga riṋe vhaṋe mara zwi songo fanela. Vha tshi vhala vese dzine nda nga vhafha dzone ṋamusi ndi uri kha vha vhale Mateo twenty-three vha ye vha vhale vha Kolosa yoṱhe. eh, nga maanḓa kha kha chapter 2 kha vhakolose colossians kha mateyo 23 yesu kristo amba a ri eh, eh, hu na u hwesana mihwalo ine na mudzimu ha ri hwesi yone mihwalo ine na riṋe vhane ra khou hwesa vhaṅwe vhathu a ri iti a ri a ri ḓidzhenisi khayo mara ra vha ri khou hwesa vhaṅwe vhathu mihwalo minzhi minzhi nga u ralo ha vha futhi na, na, na nkeni kha vhakolosa musi eh, Paulo a khou ṅwala a ri, Ri songo ḓidzhenisa na kha u fhuriwa-fhuriwa nga nga dzi tradishini, nga dzi tradishini zwo uri ni ni songo ḽani, ni songo ṅwani, ni songo ni observer ḓuvha ḽifhio, ḓuvha ḽifhio ndi ḽikhethwa u fhira ḽifhio ḓuvha, maḓuvha oṱhe a fana. Ndi zwone zwithu zwine zwa vha hone musi vha tshi vhala Bivhili. Ndi takalela na kha Acts hafhaḽani musi vha vhaapostola vha khou ṱangana uri hei naa hu na dzi Gentiles vhane vhane ndi riṋe dzi Gentiles. Ngori dzi Gentiles ndi muṅwe na muṅwe ane a si, ha ha ha bvi kha kha kha lushaka lwa lwa lwa lwa Isiraele. u vha vho ṱangana u discussor zwo ri na ri tea u tevhedza milayo yoṱhe na ine vhaisraele vha tevhedza yone milayo yo no nga circumcision milayo yo no nga savhatha milayo yoṱhe ine vha vha i khou tevhedziwa havhala vhathu vha tshi ṱangana vho ṱangana vha ṅwala vhurifhi vhurifhi ha iseliwa kha kha kha kha dzi gentiles hedziḽani. ha vha vhuṅwe vhurifhi vhune ho vha ho leludza zwithu nga maanḓa. So a hu na tshithu tshine tsha lemela nga nnḓani ha uri ri na tshikolodo tsha u funana, ndi vhurereli ha lufuno. Yeso Khristo o ri siela milayo mivhili ngei, u ri, Funa wa hau, u fune na Mudzimu. Ndi vhurereli ha lufuno. Zwino

Yesu Kristo u ri a tshi amba na na na na na vhafunziwa vhawe a ri riṋe na riṋe ri vhafunziwa vha Yeso a tshi amba navho a ri ni funane ndi hone shango ḽi tshi ḓo zwi ḓivha zwori ni vhana vha Mudzimu nga u funana nga u funana. So a ri vhe vhathu vhane ra kona uri vhathu vha tshi sedza vhurereli ha tshikriste vha vhone uri ndi vhurereli ha lufuno nga nge mudzimu a ri funa nge mudzimu a ri funa nge mudzimu a ri funa a huna tshine tsha lemela vha hashu hu lemela u funa na fhedzi A huna na tshivhi na tshithihi tshine tsha vha hone tshine ra si kone u tshi ṱalutshedza nga u funana. Amen. U tshi khakha kana u tshi ita tshivhi, kanzhi kanzhi ndi ngauri ho vha hu si na lufuno lwo fhelelaho. Kha John a tshi amba uri lufuno lwo fhelelaho lu a ṱuwisa nyofho. Zwino tshiṅwe tshifhinga ri ri a ita zwivhi na nga u ofha a si zwone ndi amba ndi ḓo fha tsumbo ya u zwifha tsho u zwifha ndi tshivhi zwino musi muthu a tshi khou zwifha ndi ndi tshini tshine tsha kho ri a zwifhe than u amba ngoho other than u ofha ngo uri tshiṅwe tshifhinga vha nga vha nga zwifha uri vha ḓi tsireledze ngori vha vha khou ofha zwa uri hu nga itea one two three arali vha amba ngoho. Mambo vha nga zwifha uri vha ḓitsireledze, mara hu vha hu si na lufuno kha hezwo zwithu ngori musi u tshi funa muthu u mu vhudza ngoho. Tsumbo ya simple fhedzi ndi ya uri arali nṋe ndi tshi funa mufumakadzi wanga a thi nga si mu zwifhele a tshi ri ni gai nda ha no ndi ndi ndi ha a thi nga si ndi ḓo mu vhudza ngoho yo fhelelaho uri no nṋe ndi tshee hafhanoni Ee, ndi khou vhu vhuya hu si kale ndi tshi hafhanoni, ndi musi muthu a na lufuno. Lufuno a lu koni uri vhathu vha zwifhe. A ri sedze zwiṅwe zwivhi, ndi tshifhio tshiṅwe tshivhi tshine vha nga nanga u sedza? U vhulaha. Naa ndi a funa muthu a ri ndi tshi khou mu vhulaha? U dzimana, u sa ṋea, u sa nanga u ṋea, u sa nanga u tsireledza, u sa vha na ndavha na vhathu. Ndi tshifhio tshivhi tshine ra nga kona u tshi amba ra ri ei vhone vho ita tshivhi phanḓa ha Mudzimu, ra si ambe nga ha lufuno uri ho tou shaya u sa funa? ri nga dzhena kha tshiṅwe tshiṅwe tshitshivhi um u tswa arali vhone vha khou ri vha khou tswa vha khou tswela um muhura wavho vha mu funa oyo muthu ane vha khou mu tswela ene a huna lufuno hafho fhethu. Na hanefha kha tshivhi tsha vhupombwe hu vha hu si na lufuno. Ngauri vhupombwe ndi mini? Vhupombwe ndi uri nṋe ndi na mufumakadzi anga, wanga ndo mu mala mara nda ya nda nda bva hafha hayani nda ya huṅwe, zwi amba uri ndi vha ndi songo funa mufumakadzi wanga. Adultery, ndi vha ndi songo funa mufumakadzi wanga kana nda ya kha mufumakadzi wa muṅwe. Nangwe ndi songo mala, ndi khou ya kha mufumakadzi wa muṅwe muthu, na zwezwo a si u funa. Na musi u khou tou ita hezwiḽa zwo no pfhi fornication zwine a zwi involve vhathu vhane a vho mbinganoni, hu vha hu si na lufuno hafho fhethu ngauri zwi ḓa hani uri u muthu vha mu funa arali vha sa ṱoḓi uri vha mu onare zwavhuḓi. vha vha mu tsireledze ngori zwine vha vha khou ḓi dzhenisa khazwo a si zwithu zwa tshifhinga tshoṱhe, ndi zwithu zwa tshifhinga nyana. Zwithu zwa tshifhinga tshoṱhe ndi mbinganoni fhedzi, zwi amba uri hu na zwithu zwinzhi zwine wa kona u zwi vhona zwa uri musi muthu a khou shumisa nga heyo nḓila a si mafhungo a lufuno, ndi mafhungo o tou shumisa lufuno. Lufuno. Zwino musi ri tshi ri Mudzimu wa vha funa, ri vha ri khou amba zwezwi uri Mudzimu o ri ṋea milayo mara a khou ri ṋea milayo heinoni u khou ri ṋea uri a tsireledze vhana vhane a vha funa. Ha ngo ri ṋea milayo uri ene a vhe bosso ḽo sokou ri hei ni songo ita hetshi, ni songo ita tshiḽa, ni songo ita hetshi, ni songo ita tshiḽa. Ndi mafhungo a lufuno. Uri u khou ri no a thi khou ṱoḓa vhananga vha tshi vhulahana ndi a vha funa vhananga. A thi khou ṱoḓa vhananga vha tshi sokou ḓi dzhenisa kha mafhungo a a u sokou kangwa ḓuvha ḽoṱhe ndi a vha funa vhananga. A huna khotsi a huna khotsi shangoni ane a nga ri u a zwi takalela vhana vhawe vha tshi vha tshi ḓuvha ḽoṱhe vho kangwa. Khotsi muṅwe na muṅwe u khou ṱoḓa vhana vhawe vha successful Nṋe nda khou ṱoḓa hu na zwithu hafha nḓilani zwine zwa khou thithisa vhana vhawe uri vha si kone u swika huṅwe fhethu kana zwithu zwine zwa ḓo ita zwa uri vhana vhawe vha swike na lufuni. A hu na khotsi ane a nga ri wa funa vhana vhawe a vha si na hezwi, a vha si na mbilu ya uri ndi khou ṱoḓa ṅwananga a tshi bvelela, ndi khou ṱoḓa ṅwananga . A, nangwe arali hu khou pfhi u a ita hezwi na hezwi na hezwi a khou ḓiphina vhutshiloni, kha ḓiphine vhutshiloni. Ṅwananga kha ḓiphine. Mara a hu na khotsi ane a nga nanga ṅwana wawe a tshi ḓiphina nga nḓila ine ya vhea na vhutshilo ha ṅwana wawe khomboni. Ndi lufuno, milayo ya Mudzimu ndi milayo ye a fha Israele, ngori o vha a tshi funa Israele. O vha a ṋea milayo yoṱhe heiḽani u vha tsireledza, u vha tsireledza. Ende yo vha yo ḓala milayo ya hone, ḓi vha na milayo ya ya ya ya ya leprosi uri yo ḓala badi milayo ya hone mara i vha i khou sedzana na mafhungo a a uri musi muthu a na a na vhulwadze lwa lukanda lwa uri vhaṅwe vho vhathu vha songo fariwa ngo vho vhulwadze hu vhe na quarantine na musi ri amba nga quarantine nga zwifhinga zwa COVID-19, mara ndi ngori mudzimu o vha na lufuno uri ndi khou funa vhathu vhoṱhe a thi khou ṱoḓa houḽani a tshi ḓa a affect everyone else ndi lufuno lwa mudzimu. Zwino vhahashu fhungo ndi ḽeḽo uri ndi mufhio mulayo wa mudzimu kha heyi mbudziso, mulayo wa mudzimu une a si mulayo une wavha u wo funa uri ndi khou funa vhananga a ndi kho ṱoḓa uri vha tsireledzee, even na mulayo onouḽa wa kha dzi ten commandments ra nga i sedza ten commandments eh, u ṱhonifha vhabebi ndi u funa u sa tswa ndi u funa eh, u sa ita zwa vhupombe ndi u funa ngori u khou funa mufumakadzi wawe kana u funa uri u si vhaise vhaṅwe mbingano dza vhaṅwe kana no u funa eh, arali u sa tou dzhena mbinganoni u vha u khou funa uri u khou respecta muthu nyemulo Mimoḽo na yone hu na zwine ra nga amba nga ha lufuno hafho fhethu ngori Mudzimu u a khou ri funa nga nḓila ine ha khou ṱoḓa mbilu dzashu dzi tshi dzula dzi khou vhilahela, dzi tshi dzula dzi khou sedza zwa vhaṅwe. U khou ṱoḓa ri tshi sedza zwashu, Mudzimu u a ri funa. Milayo ya Mudzimu ndi milayo ya uri u a ri funa and then kha milayo miṋa ya u thoma i vha i khou sedzana uri riṋe na na riṋevho ri mu fune. Ndi zwezwo fhedzi. Ngo u tenda milayo ya 10 kha Ten Commandments, heyi ya sigisi i vha i khou amba nga uri Mudzimu u khou ṱoḓa ri tshi funana. A hu na muthu ane a nga lwa nazwo hezwi zwithu uri Mudzimu u khou ṱoḓa ri tshi funana. mara miṋa yo thoma i khou sedza na uri mudzimu u khou ṱoḓa ri tshi mu funa ndi ngazwo yesu khristo kha kha kha kha kha a tshi amba kha kha thestamende ntswa a tshi ri milayo yoṱhe ri nga i angaredza ra ri funa wa hau u fune na mudzimu funa mudzimu nga mbilu yau yoṱhe u fune wa hau u ngo tshi ḓi funa. that's that's the bible that's uh, christianity ndi zwezwo fhedzi ndi uri ri fune mudzimu nga mbilu yashu yoṱhe ri fune muhura washu ri si angwedza uri muhura washu a zwi to amba next door directly zwi amba muṅwe na muṅwe ane ri na reason ya muvhenga

Ndi zwine Yesu Kristo a khou amba zwone, zwi amba uri Yeso Kristo u na ndavha uri ri vhe vhathu vhane ra vha ri integrated, ri ri ri vhe vhathu vhane ra funa na vhathu vhane a ri ṱoḓi u vha funa. Mafhungo ndi eneo vhahashu uri Mudzimu u a vha funa, Mudzimu O ri ṋea milayo ngauri u a vha funa. A hu na mulayo une wo ḓela u vhaisa vhathu. Mudzimu ha ṋei milayo u fana na na na na na ndi dzhene muvhusoni washu. Ha ṋei mulayo u fana na muvhuso une muvhusoni tshiṅwe tshifhinga ra ṋewa milayo ra hana uri mulayo a khou ri tsireledza kha tshithu musi. Ndi zwine vhaṅwe vhathu vha ḓo complainer nga hazwo vhari hai milayo heyi ai ri tsireledzi hai milayo i kho tori tambudza. Mudzimu u a fulufhedzea u ri ṋea milayo uri u ri tsireledza mara vhaṅwe vha nga thoma u complainer uri ha mara heyi milayo miṋa yo thoma ha. Ndi zwone ri nga funana mara a ri ṱoḓi u funa mudzimu ri luza mini nga u funa mudzimu ri luza mini nga u u sa vha na miṅwe midzimu i sili? Ri luza mini nga u nga u ṱhonifha dzina ḽa Mudzimu? A hu na zwine ra luza. Ḽa Savhatha ri nga ḽi paka ngori ei na ḽone vhaṅwe vhathu a vha ḽi pfhesesesi zwavhuḓi mara na khaḽo hu na principle yavhuḓi nga maanḓa ya u sumbedza uri Mudzimu o vha a khou funa vhathu vhawe ngauri O vha vhudza uri kha vha shume nahone vha awele. Ndi vhona na zwezwo hu lufuno. Zwino arali hu na mulayo une vhone vha tshi u vhona vha ri hezwi a si Mudzimu a tshi ri funa ndi Mudzimu a tshi ri tambudza, Vha nga mbudza nga hau ra amba nga hau vha nga sia comment vha ri no hoyu mulayo kana hetshinoni kha zwa mudzimu ai hezwi asi zwa lufuni hezwinoni ndi tou tambudziwa. A thi ḓivhi u hone ndi ḓivha fhedzi mudzimu a khou ri fha milayo ya uri. U a ri funa. Ri kumane fha ṋamusi vhahashu tshifhinga tshi ḓaho. Ndaa.